Salam müşteri. Salam. Damla online'dan zakazyňyzy getirdim. Ne? Kolum çek tutak. Alanyň barada. Nesip etsin. Lütfen.

Bilmeýän zadyň sargap bolýamow. Aý arzan da. Heh hemem çalyp getirýä. Arman kile bismillah bravo le bolupdyr ýürşün. Ýadyňdan çykarma gazanýanam adam şu zatlary. Getirmediňmi? Eý, nämäni getirmeli, o boldy, iş gutardy, öýe geldim, o. Ehe, garaň atdan şuna düşünişe bardy. Damla onlaýn size gerek zatlar iň ýakyn wagtda we iň amatly bahadan eliňize getirip berýär. Ýurt daşyndan islän sargydyňyzy we internet platformalarynda Alibaba, Taibao, Maibao islendik zatdan suratyny alyp, Damla Online-a görkezýäňiz, Damla Online siziň hyzmatyňyzda. Seni bir men özgelere geregim, bu dünýäde diňe sensiň geregim, o gerek. Kim indi bi? Durmuş baş. Wa, wa aýtmadym men. Ýok. Diňle onda. Saňa täzeligim bar, aýtmasam bolmaýar. Sensizlige öwrenşdim men, saňa dälim bizar. Gaharlanma how, öňki söýgülim-ä. Geçen zatlar geçmişdir, geçmişi gün bitmişdir. Hiç. Wapşe-de bar-a şu zynjyry. Bersene şuňa gurluşyk bolan bolsa indi-le. Men alyp berdim-ä şony. Meň beren zadym dämi, ber yzyna. Onda meň beren zatlamam, ber yzyna. Aý bor-da balam, muň beren zatlaryny berjek bolandan şu ussat zergäre täze ýasa-da, özümiz islegine görä täzesini ýasadyp beren men söýgülime-le. Hä, gaýdybam bar-a, öňümden çykaýmagyn hiç haçan. Geçenki ýaly güjje alyp berjek bolsa menä girjekki geçine de Indi ýagdaý gowulanandyr ha window taplar gül ýaly sen saýla. Ess salowmaleýkim agam gowy men salawat gije. Näme o näme eliňi senem eliň uzadyp bare galaý bolmasa şuň ýanyna. Ýo agam niýerçi dep. Meň salowmaleýkim gowy mä beleň agamjan näme almaly näme hyzmat agam. Şu ara öýdäki şuny bezemeli-le. Siz nädip men zat diýip eşitdim şu ussat sergerde. Sen öz islän gyzylyň ýapar. Bolly, agam, yzyny aýtmak gerek däl. Näme isleýäň? Ýapa kapody. Gör balam, gel. Agam jan, saýla agam, liboý zadyny saýla, mesele ýa, bu gelneje. Sen saýla agam. Näme ýöne şuňa gapdal atak edip otur. Bu ýüzüme geç. Şu ussat zergär bar-a, biz saýlap geldik ogtagym. Biz saýlap, saýlap şu taýyk geldik. Gurbanly agam. Geçen sapar beýleki joglan bardy, men muňa bar-a bir üç ýüz elli gramlyk gyzyl alyp berin geçen sapar bar-a. Isle agam. Diňe şu taýdan alýan. Karoç bar-a, men häzir zakaz edip gitjek islegine görä. Näme gyzyl saýlaýar-a, şoňa görä zakaz etjek men taýyny zatlaňdanam gelenime görä boş çykma. Şojagazçany alsana. Şuma? Hawa, ata, alsana şony. Ony biz söwda goşup. Gel, gelneje. Eý, näme bu, ýöne şuň atak edip otur, könesi bolanokmy saňa, ana, könesi waňyrdy, şony bereýin. Balam, zakazymyzam, hä, bereris, hä? Ýöne. Eý, bu maşyna dakylýan dälmi? Maşynymyz barmy seň meň maşynym-da, balam. Maşyn alamyzsoň, maşyna-da dakarys, çalşyp dakylybereris.

Könesi bolanok bu diýýäniň üç taýda meniki sok ýaly etmäýdä könesi bar jaňlaşda. Boldy agamjan. Eý wapşeto ýaňky gyz kimay? Ewaý. Şuny alyp beren wagtym ýaňky gyzyň zakaz eden wagtym şu temalar ýapyldy. Boldy açmy indi eski kitaplary. Nesip bolsa maşyn alamyzsoň çykarmalysyň balam muny. Bolmasa gowja maşyn bilen obmen edip goýbererin özüni. Güzel Mary, güzel Maryň gözel gyzy, intizarda goýmaý aýnam akşam. Ajykýan men. E, bir ajyk ikinam işinje ýaşa, menem ajykýan-ow. Menem ajykýan, bildirtmän ýaşap durun-a. Jübüdediň elli manat taksi puly bar, iýdiň-ow, ýöne elli manat galdy. Hiç zat alyp bolanok münni. Bäh!

Eý malades eý ýaman şustra hemme zadyň ugruny tapýaň. Söýgiň üçin agam neler ýapylmaýar neler. Hemem dostawka mut hemem taksi mut hemem döner iki içjek a. Gördüň dä Mercedes şu şäheri. Eşitýäňmi agam? Belendiň üstünden marmolyň ýanlaryndan zatdan geçip düşüräýdi agam. Oho dur Akanjaýew a biz o ne marmol niri Akanjaýew niri o. O dostawkaňyz mut a kyrkdan geçdi o. Şustryt etmesene akylja bol indi düşýänçäň o. Agam hakalyp ýörsüň dostawkaňy mut aýlaberdi a o. Bolýa öýlşe gowjaýdym at şony. Bolýa. Begenmedim saňa men. Galamadym ha ýüzüňi. Öýe düşe gowjaýdym at. Näle aýdym diňlejek balam. Şoňa görä ýanyň bir. Sen neden bozajakdyň, neden düzetdiň beni? Neden bozajakdyň, neden düzetdiň?